Yo guys, esaki ta Friday feature, the talk. Esaki ta episode number shete. Awe mi guest ta Sylvie. Sylvie ta un model, dancer. Nos ta bai conoce Sylvie un tiki mas. Mi tin algun pregunta pa ele. Yo Sylvie, kita aki cu bo. Nochi, con bai cu bo? Bon nochi, con bai? Con bai cu bo dia? Busy, busy doing choreography and everything. Sa? Can awe basi, but ki basi awe? Duna mi tiki di kiko basi. Well, personally, ma by therapist awe. Okay. And ma also teach awe pa mi kids, na mi da teach street dance. Say the topic kung mi da touch ku about. Um, a topic di teaching. Um, era, mi da kere mayoria hende ku ta waka sa gina, mi no sa si abo sa kaba, Nos ta bai via di pregunda pa pregunda, anto e ta flow asina, oke. Nos ta have conversations over di preguntanan, anto e ta full chel asina. Oke? Oke. Mi tin pregunta number un pa bo. Manera, sa, mi tin nete un script scribi, so mi ta bai bisa un biaha mas. Em, manera mi a bisa den e intro, ku bo ta un dancer, un model, right? Kiko te biggest thing ku um, e biggest thing ku dancing a siñabo. So, un life skill. Un naam life skill. Mene, Para como de pregunta, porque a mí sabe. Sí, yo comprendí. Okay, okay. Sí, um, yeah, mi bo bisa biggest life skill ta, yeah, to be honest, practice, a lot of practice. Wanneer practice makes perfect. Mm. Also, as a teacher, as a dance teacher, hopi timing. Okay. Dus um, not only dance wise, but um, kaba na ora ku baile nan pa presenta nan. Okay. Paso eh, edad sta hasin diferencia. Eh, mucho na mas young, ton tiki mas slow ku eso nan grande ku mas experiencia. Dus okay. ese ta, bita learn how to balance it out. Okay, so le siabo como para deal con el deadlines en su por también. Yeah. yeah. Okay, perfect. Um, bota haya como el dancing ayudaba con men está más confortable delante de gente, por ejemplo, tengo perform, algo que bota teach con tu costumbre, men Esey for sure mi confidence a keda grow in dancing through mm. every time during the years pasora ya ma haya mas momento nam di mane solos of kung mita para up front full e baile yeah. dus me seta but you can't do anything wrong so um anto ya yeah, dilanti un crowd assim no tata fácil para mi antes pero mm -hmm. awo kisi mita be confident for anything cualquier show kung mita go hasi Um, um, so, men e pamento, men e mis skills develop den cierto kosten, bot ai mas confianza den bon mes den cierto area tambe. So, men kira sei tambe pasa kubo, di men e mas mi hoba bira den dancing, mas confianza bot den den otro area. Yeah, exactly. Um, era sei pa pregunta number dos, pregunta number dos tabai hobi ku e topic di teaching. Amisa, ku bot un teacher di dance pa mucho na mas chiquito, right? Yeah, Tanto- but also things. Oké, oké. Mi no ta sa se, maar ik heb een bobo chiquito zo. Um, is it something you see yourself doing for the future? So, wat sinti bo mesta queda se saki? Uh, honestamente, Milo love to do it and Mhm. also be a professional dancer, pero realistically e no ta en enough income anto mm. thinking ku mi lo un familia in the future e no ta bai ta enough money pero mm -hmm. si mi tin un professional job in the future hopefully después ku mi studio mi hay un bon trabajo mi no lo mind teach on the side like I okay. would like that just para right. fun pero toch wel work wise okay okay dan bodo kere timene un Bo no por para, bo a mester para riba bo pia of ta zelfstander como un teacher di baile? Lastimamente aki na Aruba no. No? Ok. Anto awoki, despues di tanto aña, ma notice un gran diferencia cu hopi muchanan, ta pre- not only girls, pero boys tambe. Nan ta prefera keda cas riba nan iPad or PS or anything. instead of going outside or haciendo cualquier, no solamente dancing, pero cualquier deporte. Dan prefera keda so, cas game ku um, by haciendo hobby. Social events a baha do di um, tecnología. So even sí. kids dan kids dan social, hopi dan social skills dan ta baita pio ku nos tambe do di tecnología. Por so dan yeah. hopi mas den jele. Um, yeah. Okay. Mi pregunta number tres, Pabo. Injuries. ta part ta parte vida right so yeah. tur cos que vos hace vos te vai injuries den all no tur cos pero men un chef es un chef la parte su su dede dan Cualquier cosa que vos dedicar na je vos ta haya injuries den okay te ko woki kiko ta e biggest injury ku bo haya dor di baile Mi biggest injury ta mainly mi rudia, banda rechts. Me hurte tres años pasado. Um, ya e tata mi strong leg dus mi tata usa el pa tur cos den baile pa turns pa jumps pa everything mm. pero at some point ma bia cu school cu Colombia to no sa a Colombia ta hopi arriba bau hopi trapi mm. dus e na mas sinti dolor mas fuerte anto ever since cada año dolor di bira mas fuerte y sadly e año aquí ela bira hopi fuerte cada luna ta bira mas pio anto mm. mi no ta tomando les mas mi ta donando les pero okay. mi no ta tomando les mes un fuerte Okay. Entonces, ese, ese está un tiki sad. Mane, mi está claro. justo más de baila tur día, entonces a walk está like two times a week. Okay. Ese está two times a week como teaching? Teaching, pero mi está vai tomar les poco poco back, pero un ah, so, okay. no mane antes. Okay, yeah. so. Um, eh, injury di eni elastobabo den otro area también, maar door ku dancing the main thing ku wat doing. So si el a stoba bo enan bo ta sinti mene bo resti bida tambe a take mene un small mene shock? Um, to be honest, sí, paso walking wise ta hopi dolor, like mi no por walk for a certain amount of time, mani después mm. ku mi pasa ese, ta super dolor. Okay. Depende kua zapato mi ta pone, mi ta cansa mas, of haya mas dolor. Anto working out, mi no por hasi cierto cona, mane squats no hopi pisa mas, mi sowieso no por core, mi no por core, mm. paso e ta hasi hopi dolor. Yeah. Dus esei ta cona cu, you know, day-to-day things you are used to doing every day, anto cu bo mesa hasi menos esfuerzo of purba di avoid it. Wow. Um, tin un manera ku por recover this injury kan bo sa babai ni no sa basi algo er over kaba. Uh, ma kumisa terapi, mm. pero e no a work that much because uh, mi tata ser cada tanto siman. Mm. Anto dor kumita ta baila tur dia, dus okay. e un dia kumita bai terapi e no tata work. Ayuda. Pero mané ma bisa ay aki ma haya hopi dolo, anto um, ma bay dokter pasi ku mi mi sera opera. Pero okay. danki Dios te awo mi no tin ku opera mas. Okay. Pero toch wel, uh, mi tin ku bay hasin otro sort di terapia. Dus na haya sa ku ton otro problema i no lo ke na kere. Okay. Dus mi bay hasin un otro intense therapy. Okay. Um, oh, well, succes que se espera, meneer Bo recover completely com o therapy que o nome se vai end up te operar. Um, Mi ta kere nos por jump na pregunta numero kuater, ku ta e último pregunta ku ami ta tin power, despues nos por jump na e second section di e conversation, ku ta social media. Pero ban kaba ku e pregunta numero kuater. Kome bo a shut diferente tipo di moods, mene? Intimate, happy, tristo, dark, girly, diferente moods, right? Anto bo tin eksperensia ku otro photographersnan tambe. So, kon bo ta haya e experiencia di por drenta diferente karakter ke koni a hasi un efekto riba abo komo bo konfiansa den bo mes? Um, well, awoki mi ta feel hopi mas confident mane un hende bisa mi hasi tal manera I can do it. Obviously mm. not professionally like an actress, pero bota ripara ki con mi ta showing. Ta. Pero ya, esei tambe mas siña dor di dance, mane emotional dancing, happy dancing. Okay. Dus, pa bring that through a picture tambe, no ta dje different ei, pero eta, okay. pa mi ta different, paso, mi ta moving the whole time, anto eina mi tin ku pose like that. Ta. Esei ta pero, un still emotion. Aha. Dus, e, pero toch wel, eta val mee, mane ultimo mm. aña mas sinti un diferencia ku eta mustra mas ku antes, like, I don't really have to try that hard anymore. Ta, mane,

So, I do. Mi te kere mas tanto eta mo, um, sorry, dancing, right? O se yeah. do more often tambe y eta mm -hmm. comenzar con So usually every single time mane um for school mane si mi tata stress out ku school mi tata by um estudio mas trempam by de kamer bashi ku plus music ku misa baila después mm. tuma les of doen les dus mm. Mm-hmm. mainly mi tata aprovecha mane ese tata mi escape okay. mi escape yeah. um Basikamente photography or thinking about projectsnan ku mi ta bai hasi of kon asina ta mi escape so mene mi por comprende Focus on it. aha no i mi por comprende ku mene e ta straño mayoria conversation ku mi ta have ku hende si bo ta nan ta creativo of algo nan ta hopi pasion tin passion about ta loke nan ta uit na mesma stato den. Yeah. So, e ta nan manera di release some emotion or whatever stress, nan ta bai move per se. Um, e ora mi te kere seta e parte di mi pregunta nan, um, nos ta bai jump a woki pa e parte di social media. Anto nos tin trata mas un poquito selective, so nos tin dos pregunta para bo, cu a me gusta hopi, so um, e primer pregunta, mi et un amiga di bo. Okay. Aha, se so mi ke bisa pa wo, anto ela, ela bisa favorite part of working ku sombre. So ela bisa sombre pero akumi. Anto ela ela buta tussen hakjes, she has a ton. So, kita bo favorite part. Aha. I have a song. Ton, ton, a lot. Oh, a ton. Oops. um, mi no sa con él lo sa si tiene sesi of no. Um, pero el lo papiando di es eh, como tin hopi. Is de mi home, we have received na mi tamo de hold up. um, well, my favorite party trago como ya, vos sabes que pero para pisa gente. Taku ma grow to be a, very comfortable kubo mane no sa echt mane eta ela grow to be a, a friendship anto yeah. mane shoot occasionally mane ora nos tin gana anto ora mm. idea when we're creative dus eta ta echt ela nos build to be a friendship you know yeah. so that's what I, eta peseta more comfortable O sea, lastimamente, no? Um, aceita e friendship con nos ting, e ton tiki, um, so des otro hopi. Um, Sa, da hopi lief a hoki. hey, hey, me actually da basta lief lately, okay?

Um, ballet. Mi gusta ballet okay. hopi, even though mi no ta haciendo ya hockey paso mi rodilla. Mm -hmm. Pasobra mi ta haya so elegant and it can be so different anto a hockey con mi ta ripara na na modernize it a lot. So it mm -hmm. hopi different compara cu antes. Pero a mi gewoon fall in love con e fui chiquito. Mane mi ta walk those movies, those ballerinas. A mi ta keda mane wow, a mi echt yeah. Mi ta ta dance around everywhere anto mi a yora ora mi a haña mi point shoes. Pero mi strong point a woki, dor ku mi ta dunando hopi lès di street dance. Dus mane mi skucha, mane un rapping òf kon un kantika hopi hyped, mi por hasi un choreography mane lihe lihe i nanan. Nèt esei lo mi pergunta pa bo. Entonces, sí. Pues, ¿Qué redor que vos estima ballet? ¿Es e, e toque vos strong point? ¿O algo otro? Pues, um, no, no te saque de caso, pero tem gente que estima algo, pero alguien mm. no estima 100% back tampoco. So, Tem de copa, so, ah. ballet no tá é easiest thing tampouco, mas mm. I'm not a ballerina que pode fazer five turns, or okay. want su balance super, super largo, pia super alto, dus, yeah. dor ku street dance in a way bo por train así no hope to be better in it mm -hmm. even though si bo no hasi back fifth si koni you still look good dancing pero ballet ta letterlijk you have to practice a lot anto na Aruba lastimamente e disciplina pa ballet no ta así na halto ku bo mm -hmm. na ta letterlijk push you to do five turns hasi binti dos tin girls ku mm -hmm. ta hasi mane binti so na Aruba no ta echt fuerte así no anto yeah. ami tampoco si no ta mi strongest mm -hmm. point okay um Mi debe add un extra pregunta. Just random. Kiko ta... Nou, ken pa bos bo mes menshona un hende ku ta un good bailarina dancer ki nan a ro? Un good ballerina dancer? Aha. Um, well, antes, prome, well, e no ta na Aruba mas, pero e ta ta un Okay. jefra, un señora ku ta ta biba kinan. Um, e ta un, un basis teacher, anto e sempre a baila unda ami ta baila. E llama Astrid, anto okay. ela leave uh, dos años pasado, anto she's already in her 50s, anto e ta baila con un elegancia así na bonita. Wow. Like, e ta literally mustra que ta floating in the air. It's just magical ora mi wake. Okay. Pero personally, um, a great dancer a woki mina pa riba je mi ta mane un hende bisa mi un great ballerina is her so, uh, okay, and she's in her 50 so wow is it te maken ku experiencia ke tin tambe um, Zoe Zoe okay. Zoe Zoe you cannot look you cannot dance like that so gracefully si bo no ta bailando foi ora bo por acaba you know como no como no um ahora mi nos tin sección de social media tambe klaar Um, awor ons ta bai pa un sekshon ku por fin Makaya kind of un nomber pele, pero tamene na konsumente ta dea me dis random questions na kunta tin extra, pero Maya mele awor e stoel kayente, anto ja, esaki ta mene tres, esaki ta bai ta tres pregunta ku e regla ku ma bin kunele ta ku kada um, unje pregunta nan Bo mag di responde, so ta bai tin tres pregunta, pa mi ta sigur splikando bo. Mhm. Anto, bo mag, bo mester responde dos di nan. So bo mag tin lenga di responde uno. Right? Oké. Abo no sa kia preguntanan ta. So e promé pregunta, si bo bisa bo no ke responde esei, e otro dos preguntanan por ta pió. Of, bo a komprendé? So, bo tin ku ta sigur na bo desishonnan djau padilanti. So, ese un día me ale... Pero como, como bo bisa mi número? Un, anto, how do I know what it's gonna be? Like, not even a hint? No, no, mi bisa bo uno, mi ta, mi ta bisa bo pregunta. Anto, ah, I guess. Hey, mi que, mi que responder pregunta que sí of no. Ah, ok, maar quiero botar bisa número uno, anto mi bisa un tipo bisa sí of no. Ah, ok, got it, got it. Ah. Um, pregunta número uno ta... Menciona un persona ku ago no lo ke hoer ku nele dor di sierto motibonan? Òf menshoná un motibo pakiko bo no lo ke hoer ku un persona. So, bo ta menshoná òf un persona, anto no ta duna e motibo, òf bo duna un motibo, anto no menshoná e persona. Bo, bo, bo, ta ta kiawi tira shade ki na long. Mira tu nando bo op Okay. ki na, mi ta Mi li. ta answer it, pero mi ta answer e motivo. Okay. Okay. E persona ku ta papa my head. um, mainly mane hopi self-centered, mane hopi overly confident cu ta mane please wak mi wak mi sanka wak mi tete you know that kind of person I do not like working with you you know ami ora ami purba di traha cu un persona mi ta mane girl you look good mane mm. bosa purba di work with each other pero no mane cu But etas the dimi, center right? of attention abi But op jan dimi right si botin hopi tete grande Misa sanka tambe no lubita si um, Braza. Dus ey ta e, e persona, e motibo pa Emotivo. e traha ke persona. Ok. Yeah. Paso en ata en a sakon pa work with someone else. Ita mucho Oh, focus on Call center. herself. ku- ta. Yeah. Okay. Okay. Um, si tibi persona sina no ta, mi por agree con boku, tibi persona sina, bot ay topa de industry, paso, um, Mhm. Obviously. self-esteem of Laat sei selfesteem ta sigur di bo mes of un fake ego pa bo per mustra cu bo ta mende the shit of whatever ta loke ta importante mayoria di a den un industry asina. So bo ta yeah. topa personanan asina sigur. Anto e no ta fun pa traha cu nan, mi por agree cu bonan. Ok, pregunta number dos. Um, pa tu hende cu conoce bo of a wonder esa, cu bo ta kind of obsessed cu Selena Gomez. Ok?

Pues un We did. hope so mita lubida. Pero a wo Yeah. yeah. mencionar mene cultura bo ex na higi puntra be semi. Mene shit. No Sí, sé sí. hari over esa aquí. Um, fuck. Yeah, it's so funny, mane. I Tanto know. sil... Na, mi te pone na feel self-conscious kung nanti ku ask. I know. Dat mane, Yeah. is she lesbian? Am I dating a lesbian, mane?

Pa pin point e parti bo sa mi echt no por corda woki anto mi sa cu el a pasa recent mane minimo un aña pero mi Oké. no por corda kico ta Mm. Sinti me neta algo como no que conta. Pero, no mi um, echt waar mi no por corda y mi sa cu el a pasa e ultimo aña aquí ok. I can't remember mi echt no por Bosa kier i pasa hopi ku hende mi dilanti. um, hende comendá otro, anto, sabe momento ku Wanneer... Oh ja, yeah, je doet deze en dan nee. Oh ah, shit. Ah, ze, ze. Zie, en zij dat pas aan mijn hoopje. En dan awoki, met dat, met dat juist letterlijk, met dat kette steer. En dan was die barat ik dat wami pas, maar pas door de mucho vivia. Met met die story die un hende kom ik konosse, que la contami, ku Un persona hopi popular na skol, bambo te tempu di skol, a kumindele dor ku e konosele via via, right? And e persona ki no a e persona ki konosé e persona ku a kumindé pero el a bisa den su mente ta mene e persona ki lo no kuminda mi, anto el a bira su kara ante e persona popular a lei a lei bisa el mene hey tabo mi a kuminda

No. Anto mm. mi sa cu la pasa recent. Mi sa menos cu un año en eh, anto mi ta cora como avisa mi friends erover. E coque te cos mas embarrassing que mi pasa con mi, anto mi no pa cora hoy. Okay. Oh, ya I'm sorry. No, it's fine. mi ding, mi ding pregunta extra ahora, Pabo. Um, como acá digo nele, Kiko ta un dje momentonan ku bo ta mene dèm? Esaki ta un tiki muchu obsessed ku Selena. Den ku abo mi a realisá si Gumi ta un tiki di mas? Ehm, honestly, m'a kere lo ta e ultimo video ku nos a saka, mane koño, mi tin ku act like her, mi tin ku pone black and white, use her music video, pero un tiki mucha obsessive ya oh ora e saka a new single or a new album mi ta skuchele stret for days days djis pa e haya tanto bo sa views of tanto bo sa pa subi record anto mi ke sa dor dimi lose you to love me ta iriba pasobra ama skucha e koe mi ke sa manera 50 plus, shin plus. I swear to God, mas escuché pa un siman straight. Damn. Mi no ta escuché ni nada otro. Pero, Nada, nada. mi te corta tin un storia di abo em, llorando paso bo no por a llega trempan na un stadion cu el a Así. Ora ma wak e live, ma bai Miami. Mm. Anto ma bisa mi tata nos ta bai trempan, poso mi tata no kera laga mi bai mi so. Mm. Dus nos ta bai trempan, anto awa kumisa basha, basha, basha. Anto ma logra, ma logra haya tickets full, full, full dilanti ku tata bon prijs. Mane bou di 4 dollar. I was like, okay. Compara ku otro artista. Pero anyways, mm. Ma wak ku ta tin hopi tiki chek para mi, te wende, yes, this is my chance, pero awe ta basha. Mm. Anto ma bisa mi tata na hotel pa trese paraplu, paso ta baña mi, awe ta tur ora. Ah. Yo, e homber ki no a treseli, el, el a bisa mi, mi no ta baha, paso mi ta bira malo. Mi ta wende, ki koño mi ta bira malo pa Salina zoizo? This was, this is four years ago, four years ago. So, so kita Nos ora para bai un pharmacy, Walgreens, e Desai di shete, right? Si, ma wak ku desai sa. Ey, tur mi quinceañera money a bay pay fucking ticket. Anyways, ahorita nos está bij Walgreens. De Walgreens está fucking slow. Mm. Na, nos a compra tres paraplu. Bij een fucking rij. 20 mucho mujer más. Ey, ma pira. Woo! Ma flip, ma flip. Mm. Ando después, at the end, mi data para pa voor 5 horas. Después, drenta pa den wara otro 2 horas. Anto mi no a logra para pega, pega na stage. De manera, um, dos hende delante mi, pero toch wel. Mm. It was the point ku mi kera bai trimpang anto, what's up? Pero yeah, I was pissed at my dad the whole night. the whole whole night. My yora for, for an hour, I think. Um, the obsession, obsession. Um, okay, me deed na un statement. Zeg me een último kop mijn series e e papia. Un statement dat was moet agree kunnen. Arte na Aruba okay. nota mene feel importante, right? So hende nota mene dat value e. So e culture na rebono ta value artist na hopi. Mayoria artista ku bo papia ku nele ta agree ku e statement ki. Um, abo ku den baile, anto mi, mi, mi kei kumsa punta mayoria artista saki. Of hende ku mi papia ku nan. Den futuro, kon abo lo puba yuda kambia? Paso, el, mi ta kera sigur, jes pa binti aña pasa, mayoria kreativo ta bisa meon go. Mm-hmm. Nos tin ku ta e persona ku ta se kambio. Ja. So, kon abo lo puba yuda se kambio, si bo tin un manera? Um, well, a mi ta haya mainly e ta per depende ku ken bo ta traha. Mm. Um, kon avansa nan ta den either creating the video, the storyline. Mm -hmm. And um, yeah, mainly trabajo con gente con hopi experience para get yeah. yourself out there. Pero ese de cosas. Ahora, pero si abo busca gente con trabajo con experience y no busca, no la ayuda gente con para high experience, siempre te va a tener un limited few que tiene experience, antes te va a tener hopi que nunca lo no puede llegar a recoger una chance. Anto yeah. ami te kere ku e mihó manera ta pa purba yuda esnan ku kier krese, anto yuda nan de un manera ku duna nan e chance. Anto yeah. jenan nan po hasi na mistakes, nan po fuck it up, mm -hmm. of whatever, right? So, Pero boto duna nan e chance toch? Aha, correcto. Um, Ya, mi te kere seta nos conversation. Um, danki pa uno tabata available pa nos have conversation. Eta sempre great pa pa te kuhen na kumita interesante. Anto, ti un motivo pa kiko bota ki riba. Um, mi te respetabo como un dancer. Bo modeling skillsnan a subi hopi, so mi ta aprecia esei. Men, um, sea, sempre quiere ta tur pa, eh? Um, bo tem algun cos cu abo quer bisa, of shout out, duna danki, um, highlight un hende maybe, mi no sa. Um, well, mainly paso mi ta wak hopi local artists that are getting out there. Not only local artists, pero e ABC Islands mane mm. we're getting out there. So mm. mi ta pretty proud to see those people going out there and to hopefully mi porta part of a project kulo mane mm. ta hopi popular. Yeah. Pero mi ta ta agradecido lo que mahasi te wak. Ok. Um, bo ke doen na mene e shout out na maybe e school ku bo ta teaching para si yes. uh, um, acerca para sin baila Sí, es un cu que assim a baila, tem um romance chiquito, que quer tomar les, que tá baila gente era dia de sala, mm. por baile na Step by Step Dance Academy, na Tanki yeah. Lindert, and nós tá existir para

Ke show Okay. um, comment um, e link pa mi. Can tag nan de un comment pa hende ku si wak esaki por um, dis o scroll about wak nan page of whatever Okay. okay. by volgen. So hasim e favor pa e ta mas fácil pa hende por llega si kon. Um, Is goed. Esito toe, dank je een biaha mas. Um, guys, se dat episode nummer 7, se dat Sylvie. Si ba enjoy, la camisa de uma manera foto. En si ba no enjoy, to Sylvie se culpa, to vos voor bij zo'n drillen DM's. Dank. Na na na.